Mae Penrhyn Llŷn yn fraich o dir sydd yn ymestyn allan i ddyfroedd cythryblus Môr Iwerddon, ac yn gwbl agored i ddylanwad y systemau tywydd pwerus sy'n cael eu gyrru ar draws yr Iwerydd yn rheolaidd. I'r miloedd o bobl sydd yn ymweld â'r ardal i gerdded ar hyd y Llwybr Afordir yn flynyddol, mae'r golygfeydd dramatig, y clytwaith o gynefinoedd a'r amrywiaeth o fywyd gwyllt maent yn ei gynnal yn cynnig profiad arbennig ac unigryw. Ymysg y trysorau naturiol sy'n ffynnu ar hyd yr afordir, mae amrywiaeth o flodau gwyllt a gwelldiroedd amlrywiogaeth i'w gweld o'r gwanwyn i'r hydref bob blwyddyn. sy'n creu clytwaith lliwgar o amgylch yr arfordir sy'n wledd i'r synhwyrau. Os yw'r tiroedd yma'n cael eu rheoli'n effeithiol, yna mae'r rhimyn arfordirol sydd yn amgylchynu'r penrhyn yn medru cynnal amrywiaeth o blanhigion a blodau gwyllt sydd yn ffynnu mewn amgylchedd hallt ac agored. Beth mae pobl ddim yn ei sylweddoli wrth iddynt gerdded drwy'r cynefinoedd arbennig yma yw'r rheolaeth tir gofalus sy'n angenrheidiol i sicrhau bod yr ecosystemau yma yn ffynnu, a'r gwaith sy'n cael ei wneud i ehangu'r rhimyn o dir sydd yn gyfoethog mewn bywyd gwyllt o amgylch yr afordir. Mae Partneriaeth Llŷn, sydd yn bartneriaeth rhwng perchnogion tir, cyrff cadwriaethol a ffermwyr ym Mhen Llŷn, yn cyd-weithio i geisio gwella rheolaeth tir yn yr ardal a chreu gwytnwch ac amrywiaeth o fewn ecosystemau. Un o'r prif weithgareddau'r y ffermydd sy'n cymryd rhan yw ceisio ehangu'r rhimyn arfordirol. a gwella'r rheolaeth ar y rhan eifeiliad ar y ffarm er mwyn i diroedd arfordirol sydd yn llawn blodau fedru goroesi. Mewn rhai ardaloedd, mae diffyg pori yn arwain at wellt hir, mieru, rhedyn ac eithin yn gorchuddio'r tir gan atal yr amrywiaeth o flodau gwyllt rhag tyfu. Ar y ffermydd yma, Mae pori gyda gwartheg, defaid neu geffylau ar adegau penodol o'r flwyddyn, yn enwedig yn y gaeau ac ar ddechrau'r gwanwyn, yn hollbwysig. Mae'r anifeiliaid yn cael eu symud o'r rhimyn arfordirol yn ystod mis Ebrill a Mai, gan atal i'r blodau gwyllt ac amrywiaeth o wellt arfordirol dyfu. Mae cyflwyno tan adeiladedd fel cafnau dŵr, gwaith ffensio a giatiau mochyn ar hyd y llwybr arfordir, yn ogystal â phaneli dehongli sy'n rhoi gwybodaeth i'r cyhoedd am y gwaith, yn holl bwysig i wireddu'r newidiadau yma mewn rheolaeth tir. Mae'n bwysig hefyd sicrhau bod cŵn o dan reolaeth mewn ardaloedd ble mae anifeiliaid yn pori. Mewn lleoliadau eraill ar yr afordir, mae'r dwyster pori yn rhy uchel drwy'r flwyddyn, sydd yn atal blodau rhag blodeuo. Gall hyn arwain at ddirywiad mewn cyflwr llethrau arfordirol, gyda erydiad tir a lleihad amlwg mewn amrywiaeth rhywogaethau yn yr ecosystem. Yn yr ardaloedd yma, mae Partneriaeth Llŷn yn ceisio ehangu'r rhimyn arfordirol drwy symud terfynau a ffensio i leihau'r pwysau pori ar gyfnodau pan mae'r planhigion yn blodeuo yn y gwanwyn. Ar fferm cwrt ar gyrion Aberdaron, mae cloddiau pridd wedi cael eu codi i ledaenu'r rhimyn arfordirol. sydd yn caniatáu ddulliau rheoli tir gwahanol fedru cael eu mabwysiadu mewn caeau oedd o'r blaen yn cael eu ffermio'n ddwys yn agos i'r clogwyn. Mae'r newidiadau yma mewn rheolaeth yn caniatáu i'r glaswelltir arfordirol a blodau gwyllt ffynnu, gyda buddion pellgyrhaeddol i'r dirwedd ehangach drwy gyfoethogi'r ecosystem sy'n cynnal cyfoeth o bryfed adar ag anifeiliaid ar draws yr afordir. Mae mamaliaid fel y sgwarnog, adar prin fel y frân goesgoch, sy'n bwydo ar bryfetach yn y pridd ac y maw yr anifeiliaid sy'n pori, yn gyffredin yn Llŷn. Mae'r cynefinoedd yma yn gartref i'r pen melyn lliwgar a llu o greaduriaid rhyfeddol. Gwyfynod fel y bwrned chwe smotyn, chwilo teigr gwyrdd sydd i'w gweld yn sgrialu ar hyd llwybr yr afordir, a rhywogaethau prin o wenyn, fel y saer wenyn mawr sy'n nythu o dan ddaear, na ellir eu gweld unman arall ym Mhrydain. Mae'r amrywiaeth o rywogaethau yn y glaswelltir arfordirol yn dod â buddion ehangach i'r system ffermio. Maent yn medru gwella iechyd yr anifeiliaid. gyda llawer o rywogaethau yn cynnwys priodweddau meddyginiaethol. Mae gan rhai rhywogaethau, fel pys y ceirw, wreiddiau dyfnach sy'n cloi nitrogen yn y pridd, gan ei wneud yn fwy gwydn yn ystod cyfnodau sychder mawr. Tra mae rhywogaethau gwellt sydd â gwreiddiau byr sy'n gyffredin mewn systemau ffermio dwys, yn gwywol. Mae'r cynnydd aruthrol mewn pryfetach, adar ac anifeiliaid sy'n deillio'r ffordd yma o reoli tir yn gwneud y system ffermio yn fwy gwydn i bla, parasitiaid ac afiechydon. Gyda'r argyfwng amgylcheddol a newid hinsawdd yn broblem sydd bellach angen sylw ar fryder, mae'n bosib ail-gyflwyno bioamrywiaeth drwy ehangu'r gwylltiroedd arfordirol naturiol, ym Mhen Llŷn. Mae cyflwyno datrysiadau sy'n diogelu'r dreftadaeth amgylcheddol a chreu system amaethyddol hyfyw sy'n diogelu'r amgylchedd naturiol a'r bobl mae'n ei gynnal am genedlaethau eto yn hanfodol bwysig. Felly pan dych chi allan yn cerdded yn rhy ddyfordir gwyllt Pen Llŷn, cofiwch gymryd amser i werthfawrogi'r clytwaith o gynefinoedd arbennig ac ystyried y gwaith sydd yn mynd i fewn i'w cynnal. Maent yn drysorau naturiol fydd, gobeithio, yn parhau i gael eu rheoli a'u ehangu ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. Mae'r cysylltiad rhwng y tirwedd, y bobl, yr iaith a'r diwylliant yn rhywbeth gwerthfawr y dylem ei barchu a'i drysori a'i drosglwyddo i genedlaethau'r dyfodol. Mae'r prosiect eco-amgueddfa yn annog cyd-weithio agos i sicrhau bod yr ardal yma yn parhau i gynnal cymunedau bywiog, gwydn a hyfyw sy'n fodlon rhannu eu treftadaeth a diwylliant gyda phobl sydd yn ymweld â'r ardal.